Büyük Allah Teala'nın adı bilen Assalamu aleykum hormatly tamaşaçylar. Bul haftanın mühim habarlarına men Nur Muhammed Sadat bilen Türkmen FM arkaly hoş geldiňiz. Hyrat welaýatyň Güzara uluslarlygynda duşenbe gün bir ähli teşeýýu mesjidiň namaz okuwçylaryna musallahana hüjüm boldy. Bul hüjüm etgiçe mesjitdäki namaz okuwçylara şam namazyň wagtynda hüjüm edip, bul hüjümde bäş kişi, bir çaga, bir aýal we mesjidiň mulla-ymamy şamyl janyny elinden berip, üç kişi hem ýaralandy.

Bütindünýä banky bul guramanyň Owganystandaky ykdysady meseleler we bazy prujalaryň işlenmesi üçin segsen dört million dollar Owganystana ýardam etjekligini aýtdy. Bütindünýä banky sişenbe, on birinji saur, bir gepleşikde bul ýardamyň ýetmiş million dollarynyň Owganystanyň IRTF sanduky we Halkara ösüş enjimeni arkaly ýardam bolup, ýurtda bazi purujalaryň işlenmegi üçin bolanlygyny aýtdy. Bütindünýä bankynyň Owganystan bölüminiň mesuly Melinda Gud bul ýardamlary halkara ösüş enjümeni alty howzada we ýurduň ýigrimi alty welaýatynda Owganystan halkyna dürli bölümlerde paýlajaklygyny aýtdy. Syýahat ýagyma wezirlik duşenbe gün poliowaksiniň kampaniýanyň ýurduň otuz bir welaýatynda başlananlygyndan habar berdi. Bul wezirligiň sözçüse Şarafzaman Ämerhil bul kampaýn tört gün dowam tapyp, on aşar ýedi million bäş ýaşaça çaganyň waksin boljagyny aýtdy. Aýdylyşyna görä, şul ýylyň başlandygyndan bäri Hiç bir polio keselligi sana alynmady. Emma geçen iki müň ýigrimi üçünji ýylynda ýurtda alty sany musbat waka sana alyndy. Bul kampaýn ýurduň otuz bir welaýatynda başlanyp, galan üç welaýatlar, Gur, Daýkundi we Bamyýanda halatyň mynasyp bolmadygy üçin başlanmady. Uropa Bileleşiginiň Owganystandaky namaýandasy Rafaila Aýudis

Aýdylyşyna görä, ýer asty suwlaryň kemelmegi, howanyň yssylygy, ýagyşyň kemelenligi we hem-de ýagyşyň wagtlaýyn ýagmamasy Owganystanyň howasynyň üýtgemegine sebäp bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş bernamasy Owganystanda altmyş ýedi fised aýlalar gurakçylyga duçar bolup we on alty fisedi hem sil gynçylyga duçarlygdy aýtdy. Jowzjan welaýatyň merkezi Şibargan şäherinde sişenbe gün Güli lala atly bir program alyndy. Bul welaýatyň mahalli mesgullary bul programyň şaýyrlar we ýazyjylardan himaýat etmek niýetde we hem-de jawanlaryň arasynda kitap okymak ferhengini ösdürmek niýetde alnanlygyny aýtýarlar.

ýurduň Surp, Jast we Mis madenlerinde maýa goýjaklygyny aýtdy. We hem-de Şahabeddin Dilawar bul ýygnakda bul kompaniýa bilen goýulan şertlere razy bolan halatda hemkärlik etjekligini aýdyp, emma eger-de şertlere razy bolmadyk suratda hemkarlyk bolmajagyny aýtdy. Owganystanyň futzalçylar topary birinji defa Gyrgyzystan toparyna garşy ýeňiş gazanmak bilen jamy-jahany ýaryşlara ýol tapdy. Bul toparyň murabbysy Mejid Murtazaýy bir gepleşikde bul toparyň Gyrgyzystan toparyna garşy bäş-iber üç ýeňiş gazananlygyny aýtdy. Ýurduň futzalçylar toparynyň birinji defa jamy-jahany ýaryşlara Ýol tapanlygyndan Owganystan halky we Yslamy Emirligiň bazi büýükleri hoşluk bildirip we tebriki aýtdylar. Aýdylyşa görä, futsalyň jamy-jahany ýaryşlarynyň onunjy döwri hem iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi dördünji septembaryndan başlanyp, altynjy oktýuberinde tamamlanýar we hem-de bul ýaryşlar Özbegistan ýurdunda bolup, ýigrimi dört topar bul ýaryşlara gatnaşýar. Çyn ýurduň büýük ilçisi Kabulda bul ýurduň ýüz müň dalar Owganystandäki soňky sillerde nugs gören aýlalara ýardam etjekliginden habar berdi. Bul ýurduň Büýük ilçisi Žaoşing duşenbe Wezirler başlygynyň idary orunbasary Abdusalam Hanefi bilen bir gepleşikde bul ýardamlaryň tizlikde mes'ullara tabşyryljaklygyny aýtdy. Abdusalam Hanefi bir habarnamada Çyn ýurduň Büýük Ilçisi afgany muhassillere bursiýa bermekde we başga dürli bilim bölümlerde afganylaryň bilim zerfiýetini ösdürmek üçin program aljagyny aýtdy we hem-de çyny täjirler we kompanileriň Owganystanda maýa goýmak isleýonlyklaryny aýdyp, iki ýurduň ykdysady we tyjaretiy gatnaşyklarynyň halaty mynasyp bolanlygyny aýtdy.